ہل اوں توں بعد ریور ماشاء اللہ میں اللہ پاک دے اگوں شکر ادا کرین اللہ پاک دا لکھ لکھ کرم ہے اللہ جتھاں رکھے ہر مسلمان کو شکر ادا کرنا چاہیے لیکن مل میکو کچھ دوست جڑے ابا بادن کے سلیم تو یوٹیوب دے فیم گھننا ہے تو ویرل تھی ون کیتے او میرے پیارے بھائی میکو کہن دا کیا میں کیا کہن دے کو ویرل تھی ون میں ویرل دے قابل ہی نہیں میں کیا ویرل تھی ون

لیکن تہاکوں پتہ کہ ویور اج دے دور دی مہنگائی دے وچ اس حالات دے وچ ناممکن ہے چلاوݨا۔ ہک گھر دا فراز یعنی کہ ہک گھر دے وچ ہک انسان کما کے کھاوے تاں ناممکن ہے لیکن چلو شکر الحمداللہ ادا کرن اللہ پاک نے ہک صرف بھیک کیندے کوں نی منگاوݨ کیتے میکوں آپ دا ذریعہ ݙیتو میکوں اس چیز توں پسند وی نی کریندا۔

میں ڈیدھا ہویاں ڈیدھا ہویاں ڈیدھا ہویاں لیکن آخر کار میڈا دل مطمین تھی گئے میں اپنے آپ کوں مطمین کیتے یوٹیوب چینل دے آون کیتے لیکن شکر الحمدللہ میں اج یوٹیوب چینل دے ہاں میکوں کچھ کچھ الفاظ ہن میڈے کچھ ماڑے ہن کچھ غلط ہن لیکن میں معذرت خواں وی معذرت کریسا انہاں الفاظاں دا تے میڈے کچھ غلط تھی ویندن تے میکوں نظر انداز کیتا کرو کہ یار کوئی گال نی نواں نواں ہے سکھدا پیا سکھ تے کامیابی اللہ ڈیسی اور اللہ پاک دی آس ہے امید ہے کامیاب تھیساں میں۔ تے میکوں ویرل دا کوئی شوق کینی ویور میں صرف یوٹیوب چینل ایں گالوں بنایا گئے کہ یارا کچھ ایں دے توں آمدن دا سلسلہ تھی ویسی کچھ روزی روٹی دا سلسلہ تھی ویسی اج دے حالات دے نال اج دے اس اس کنڈیشن دے وچ انسان کچھ کریندہ راوے محنت اللہ پاک دا رحمت تھی ونجے تو کاروبار دے نال نال چھوٹا جا کاروبار ہے نال چھوٹا جا سیٹ اپ یوٹیوب چینل بھی بنایا ہوئے اللہ پاک سن گھنے اور نال تو اڈے ویوراں دی سپورٹ ہے میرے کی تے تو سپورٹ کریندے وے میکوں میری ویڈیو واچ کریندے وے پیارے پیارے کمنٹ کریندے وے تہاڈا بہت تہہ دل توں شکر گزار ہاں صرف تہاڈی ایہو ہی پیار محبت ہے میرا ویڈیو سبسکرائب کر چھوڑا کرو میرا چینل سبسکرائب کر چھوڑا کرو میڈی ویڈیو واچ کر چھوڑی کرو تہاڈا تہہ دل توں میں شکر گزار ہاں تہاڈا تہہ دل توں میں احسان ماندا لیکن ویور صرف ایہو مسئلہ ہے بیا کوئی نہیں لیکن اکثر جیویں کہ میکوں لوگ آہدن کہ سلیم توں فیم گھنݨ کیتے نہ آئی تاں اگر تیکوں یاد نی آئے تیکوں ہݨ فیم گھنݨ کیتے توں یوٹیوب چینل تے آ ڳئیں تاں چینل بݨا کیتے میݙے پیارے بھائی ایسی کوئی ڳالھ تے ویور اوں توں بعد نہ بس دنیا دا آکھݨ ہے او آدھی راہ سی تے میکوں اللہ پاک کامیابی ݙیسی میں اللہ پاک دے آستے ہاں میݙا چینل مونیٹائز تھیسی میں محنت کریندا پیاں سٹرگل کریندا پیاں جو ہے حقیقت ہے حقیقت ݙکھیندا پیاں میکوں لوک چھپ کینی کریندا پیا۔ تے باقی تساں میڈے نال پیار محبت کریندے پے وے تہاڈا احسان ہے شکر مند ہاں تہاڈا تہہ دل توں شکر گزار ہاں تے باقی میڈے کول کجھ کینی میڈا ذریعہ ایہو ہے سرائیکی کلچر دا یوٹیوب چینل ہے سرائیکی ویڈیو پاونڑ سرائیکی ولاگ دکھاونڑ دنیا دا نیچرل چیزاں دکھیساں دنیا داری دکھا کے تہاکو اپنے متعلق جو میڈی لائف ہے میں تہاکو او دکھیساں اوں توں بعد ویور جو نصیب اچ ہوسی او میں کریساں باقی اللہ معاف کرے میکو کوئی فیم گھنڑ دا شوق کینی نہ ہی میں فیم گھنڑا چاہناں تے بس میکو اپنا ہی ذریعہ لبھا رہوے میڈے واسطے شکر الحمدللہ تے اے دیکھو ویور اے میرے بریس ہیں میرا ریڑھ دیڑی دا فیکچر تھی آئے یعنی کہ میں بریس لائے لوہے دے بریس ہیں تے اون دے نالے بوٹ نال فکس ہے اندر ہی ہے فکس او او او پاؤں بھی ایویں ہے اے پاؤں بھی ایویں ہے اتھاں گن گوڑیاں دے بیلڈ ہیں بیلڈ لائے وین سارے اتھاں گن اے بیلڈ لایا وین دے تے تاں انہاں کوئی کوئی انہاں کو پا کے چلا وین دے ان تو باوجود اے میرا واقعہ ہے ڈھیرے پہ بے بے بے اس واکر نال میرا چلت ہوندی ہے۔ یعنی کہ گھروں چل کے اتھاں آ گیا، اتھوں چل کے گھر چلا گیا، آپ دی روزی روٹی کیتی، تھوڑی باتی جو وی نصیب اچ ہوندے او کیتا۔ تے دنیا داری آدھی ہے جی سلیم بھائی توں ایں ہیں تے سلیم بھائی توں اوں ہیں، یارا او بھائی میرے پیارے میں کوئی ہیں نی، میں کجھ ہیں نی، میں آپ دی روزی روٹی کریندا پیاں، باقی اللہ معاف کرے میکوں کوئی فیم دا شوق کینی، نہ ہی میں فیم گھننا چاہناں۔ تے بس اللہ پاک میکوں اپنا روزی لیک بنا ڈیوے کامیاب کر ڈیوے میں ماشاء اللہ آپ دا کھوکھا چلیندا پیاں تھوڑی مل ویندی شکر ادا کرینا اچھا کھانا اچھا سمنا بڑا اللہ پاک دا احسان ہے تے باقی اللہ معاف کرے کوئی فیم دا شوق نی ویور تھوڑے محبت کرن والے جتنے وی سجن دوست احباب ہن تے باقی بس اللہ ہر مسلمان کو آپ دے حفظ و ایمان رکھے میڈی دعا ہے۔

تھوڑی جی دکھ بھری کہاݨی ہے تہاکوں اساں سݨائے یعنی کہ دنیا داری ساکوں ایہ آہدی ہے لیکن چلو دنیا داری آہدی ہے تاں آکھݨ ݙیو باقی اللہ پاک ایہو ݙیہدا پئے جو وی تھیسی میݙے رب کوں منظور ہوسی اساں اوہا کریسوں تے باقی ماشاء اللہ ساݙے اڄ دا اتھوں دا ماحول کجھ اس طرحاں دا ہے پیاریاں پیاریاں ہواواں چلدیاں پئین امن سکون دا ماحول ہے ݙیہدے پئے وے ویور ماشاء اللہ تے اڳاں ساݙا چوک ہے نال ساݙے ریلوے پھاٹک ہے ایہو ساݙے کول سادہ ولاگ ہے سادہ ولاگ ہوندے ساݙے کول نہ تاں ویور کوئی اساں سٹار ہیں نہ تاں کوئی اساں ایڈے وڈے تمڑ خاں ہیں صرف ماڑے جے بندے ہیں تے اپنی روزی روٹی کیتے ان سلسلہ کیتا ہوئے تے ماشاءاللہ اللہ پاک ساکو اندے چ کامیاب کرے تو سن دعا کر چھڑے ہیں اور تواڈیاں دعاواں دے سلسلے نال ہی اللہ پاک کامیاب کرے سی اور تہاڈا پیار بھرا محبتہ بھرا سارے گو السلام علیکم تے ساکو اج دے ولاگ نال دیو اجازتاں ناراض نہیں تھی ہونا ساڈی ویڈیو تو اساں معذرت خواہ ہیں تہاڈے گو کیونکہ اساں تہاکوں سپیشل یا اپنے ساڈے ویوئر ساڈے محبت بھرے ہوئے ساڈی فیملی ممبر ہی ہوئے تہاکوں اساں تاں اج ایہ سٹوری سنائی ہے تہہ دل توں اللہ حافظ ویوئر۔